Helo, Non Gwenllian Williams ydy'n enw fi, a dwi yn bimp ar hugian oed. Mi fi sy'n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Llangefni ar Ynys Môn, a dwi bellach yn astudio tuag at PhD ym Mhrifysgol Bangor mewn amaeth a'r amgylchedd. Wel mi fues i'n ffodus ofnadwy o dderbyn ysgoloriaeth am dair mlynedd i wneud y PhD yma drwy gynllun CES, sy'n golygu mod i'n cydweithio efo Hybu Cig Cymru ar y prosiect, ac hefyd yn galluo gyfleoedd drwy'r ysgoloriaeth yma. Yn ystod y tair mlynedd dwytha, dwi wedi bod yn gwneud lot o waith um, allan yn ceia ar fferm Prifysgol Bangor yn hel data. Felly dyna lle mae cyfran helaeth o'n amser i wedi mynd, um, yn gwneud bob math o'r brofion, yn gwneud gwaith maes yn casglu sampls pridd, sampls glaswellt, bob math o bethau a gweithio efo gwartheg. Dwi hefyd wedi bod yn gwneud dipyn o waith yn y labordy wedyn, yn dadansoddi sampls ac ati, gwneud gwaith gwyddoniaeth, profion gwahanol, a hefyd wedi cael teithio um, ar draws Gymru, Lloegr, a dwi hyd yn oed wedi cael treulio wsos yn Norwy fel rhan o'r PhD. Um, a hynny ar gyfer mynd ar gwrs yn Norwy ond hefyd teithio i ddigwyddiadau. amrywiol. Ac felly dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn ofnadwy o ffodus o cael yr amrywiaeth yna o fewn y PhD. Mae STEM wedi bod yn ofnadwy o bwysig i fi yn ystod yn astudiaethau fi um, ers i mi adael yr ysgol mewn ffordd. A dwi'n gweld mod i wedi defnyddio agweddau o STEM yn ddyddiol yn ystod y PhD. Um, gen i ambell i stori ddoniol lle dwi wedi gofod datrys problemau oedd yn codi tra ni allan yn y cae yn gwneud gwaith maes, a agwedda o wyddoniaeth, technoleg a mathemateg yn benodol wedi dod fewn i hynny. Um, dwi'n berson sy'n li sy licio gwaith ymarferol mewn ffordd, ac felly dwi'n teimlo bod yr agwedda ynny o STEM wedi bod mor bwysig i fi i wneud y gwaith yn ofynnol drwy'r PhD a'r amrywiaeth o waith hynny. Ac felly, deg mlynedd yn ôl yn union o rwan, oeddwn i'n brysur yn paratoi at aroliadau tygau blwyddyn deg yn yr ysgol. Ac o'n i wedi dewis pynciau amrywiol achos doeddwn i'm yn rhy siŵr be o'n eisiau wneud fel gyrfa yn y dyfodol. Erbyn cyrraedd lefel A, oedd gen i well syniad mod i eisiau sticio yn y maes gwyddonol, ac felly dewis bioleg, mathemateg, daearyddiaeth a'r Fagloriaeth Gymreig um, fel pynciau lefel A. Mynd ymlaen i Brifysgol Bangor wedyn i astudio Amaeth, Cadwraeth a'r Amgylchedd. O, ella bod chi'n meddwl, pam dewis y gradd neu'r cwrs gradd hwnnw? Wel, o'n i'n... gen i ddiddordeb mawr mewn amaethyddiaeth ers o'n i'n blentyn. A dydw i ddim yn ferch ffarm, dydy mam a dad ddim yn ffermio er ein bod ni'n byw ar dyddyn bychan, ond o'n i wedi cymryd ddiddordeb ers o'n i'n ifanc yn mwynhau helpu aelodau teulu oedd yn byw ar ffermydd, Yym, a hefyd yn gwneud lot efo mudiad y ffermwyr ifanc, a dwi'n meddwl bod hynny wedi dylanwadu yn mhenderfyniad i hefyd. O'n i hefyd efo diddordeb mawr yn yr amgylchedd a pynciau daearyddol ac ati. A dewis mynd i Prifysgol Bangor am fod y cwrs yn apelio'n ofnadwy, fod yna gyfle i fynd allan i weld a gwneud gwaith maes mewn ardaloedd um, hyfryd yn gogledd Cymru, um, bod yna amrywiaeth yn y cwrs o ran aseiniadau, gwaith ymarferol, gwaith lab yn ogystal â gwaith sgwennu. Ac hefyd, roedd mynd i Fangor yn golygu mod i yn cael y profiad prifysgol, ond hefyd yn cael parhau i y ddychwelyd yn ôl i Ynys Môn i gario ymlaen efo ni ddordeba gyda'r nosa hefyd. Dwi wedi mwynhau gwneud y PhD yn ofnadwy a dwi'n meddwl fod yr elfennau gwahanol i STEM um, a'r amrywiaeth y dwi 'di ga'l fel rhan o'r PhD wedi golygu mod i wedi mwynhau cymaint yn y dair mlynedd dwytha. Dwi'n meddwl bod o 'di bod yn fantais mawr mod i yn gallu siarad Cymraeg a cyfathrebu efo bobl yn y Gymraeg. Fel o'n i'n sôn, dwi 'di bod ledled Cymru e, mewn digwyddiadau amrywiol, a wedi bod yn ffodus i gael 'y ngwahodd i siarad am 'y ngwaith ymchwil i grwpiau gwahanol o bobl. A dwi'n meddwl bod y ffaith mod i'n gallu gwneud hynny drwy gyfrwng yn Gymraeg um, wedi bod yn fanteisiol ofnadwy. Um, a dwi'n sicr o ran os oes rhywun eisiau dilyn gyrfa yng Nghymru yn y dyfodol, bod gallu bod yn ddwyieithog yn fantais mawr. Cyngor unrhyw un fasa'n hoffi dilyn um, astudiaethau tebyg i hynny dwi wedi wneud yn y brifysgol, fasa i wneud rhywbeth da chi'n fwynhau. Dwi'n llwyr credu bod y ffaith mod i wedi wirioneddol fwynhau y cwrs gradd um, wedi'n helpu fi i fynd ymlaen wedyn i wneud y PhD. Um, a dwi yn meddwl go iawn, os ydych chi'n mwynhau gwneud rhywbeth, mi ddoeth y gwaith lawer iawn yn haws.